Azul fell-awen, azul fell-akent, tid id yeṭṭafaren At TV At Ɛebbas, ass ameggaz, qqleɣ deg taddart n At Sasi, taɣiwant n Yiɣil Ɛli n lwilaya n Bgayet, taddart n Yemrabḍen, taddart n umezruy. Ad nqerreb ar Muḥemmed, ad aɣ-d-ifk awal ɣef At Sasi d kra n lebniyat iqdimen deg taddart n At Sasi.

i d-lulen akk at tati imezwura.
Kan ttwali daɣen eh, yal taddart n leqbayel deg At Ɛebbas sɛan taggurt n At Ɛebla. Mazal akka tiggura eh, Muḥemmed akkagi dagi?
Am tigi? Am tigi tagi.
Asekti n ugu.

Donc as d-nwet kan akka ddaṛ i wakken ad nẓer imi l'architecture n zik sɛan akka gi d acu-tt tagi cal tɣurfet. Tiɣurfadin i snat yella dagi. Voilà i ukessar d levni, usawen d levni. I ukessar i usawen. Mačči akka gi zik d lluḥ i iɛeddan. D ddrem i yeddrem. La dagi daɣen attan yella yiwen uxxam yella la ɛli usawen.

A wi yufan tiɣri neɣ a wi yufan akka i teggurt am tagi ad tečču ijmaɛ u ad teqqim deg umṭiq lɛali axaṭer d later ameqqran, nezmer ad d-nini mitin, tlettmiya d tesna fell-as akka, nekkni ɣas ma nessenɛat-d lameɛna nesḥassef teggurt am tagi teqqim dagi a wi yufan tettwajmaɛ deg wabeɛḍ imeṭṭqan i wakken ad tt-sxedmen neɣ ad tili lḥaǧa i wakken ad s-tenfeɛ nis.

Taqacict-ihin ad aḍu nerfis, bien sûr, ad aḍu nerfis ar ɣur-neɣ yesɛa lbaraka bien sûr, yesɛa lxelwa, yesɛa taqacict ɛlayet mliḥ, yesɛa lxelwa, ttẓurun-tt-id, ttruḥunt tlawin, neddhent dinna, sliliwent, ɣɣarent i uɣerrib ad d-yas, neɣ ad iruḥ bxir, ama ad iruḥ ama ad d-yas. ma iɛeṭṭel uɣrib ur d-yusi wara, ɣarent-as di lxelwa-nni deg uḍru n rfis. Ur tecfiḍ ara akka kra deg wabeɛḍ ɣran-as Yusaɛd neɣ ur ẓriɣ ara ma dagi neɣ anda nniḍen, qqaren-d akka yut temɣart, truḥ teɣra-yas lweɛd n Rebbi, tuggeḍ s axxam tufa-t dinna, neɣ mačči lǧiha-nneɣ i teḍra temɛayt-agi?

Iɣriben ad d-tasem ad asen-teɣrem i wakken ad d-asen. Akka, tanemmirt eh, i Ccix Muḥemmed, awal yid-k eh, d tament. Nefṛeḥ, newwi-d awal eh, Fat Sasi, imi d taddart n yemṛabḍen. Ad nfak kan imi d-nudder imṛabḍen, amek yeɛni d ta- mm, kečč amek? Acimi, acimi i s-qqaren taddart n yemṛabḍen? Axaṭer d imṛabḍen i yellan en général taddart-nneɣ d taddart n yemṛabḍen. Bien sûr, jeddi-tneɣ Brahim Oussassi d amṛabḍ, Yesɛa-d imrabḍen, qqimen-d imrabḍen ar ass-agi d aya, imarni ulac ur xliḍen ara d imrabḍen a cent pour cent, tura lḥemdullah tura d développé lḥala, atan texleḍ llan imrabḍen llan leqbayel, ma d nekk ilac ad d-iniɣ ɣef imrabḍen n leqbayel kkti kif kif, d awal kan semman-t wid iɣran lqur'an a sidi neɣ ferrun tijemmuɛa imrabḍen,

Tagi anda i tliḍ akka univu-yagi, d aydasen, iktar akka akkin. Tamezwarut-agi.
Tamezwarut-agi.
Ay usawen-ihin akkin awufan ay aydasen d at Sɛida. Bien sûr, aydasen akk yuli-d akka akkin mqarab tura akka akkin mcariken-d mim tẓayert. Aydasen, at Sasi aydasen taẓayert mcaraken. Ufan, bon, tiɣilt amsellem, après yeqqar-as tawrirt n Ḥemdu Musa. Attan ufan metwal Alginduz. Tawrirt n Ḥemdu Musa tesɛa taddart taqdimt mechurt.
inchallah nruḥ ad nṣewwer ɣur-s akka imi d tafsut nfak s teswirat agi d tefsut mi yefka-d rebbi eh, lxir-is ayen icebḥen aṭas aṭas attan eh, ǧerǧra lalla xdija di hna ǧerǧra alama tfuk alama d taɣurfet teqbu tanemmirt nwen tanemmirt eh, mass muḥemmed i d-iddan yid-neɣ

Ad s-nini Ḥakim ur t-id-nufi wara, lameɛna ad ɣ-d-tunefk tegnit tikti-nniḍen ad ɣ-d-yefk Yugar n yisallen f at Sasi. Tanemmirt-nwen, ǧǧiɣ-awen, ǧǧiɣ-akent lehna d lxir.